آہدے جو لگدا نی دل کتھائیں آہدے جو لگدا نی دل کتھائیں۔

ݙکھیندا او وی نئیں میکوں ݙکھیندا میں وی نئیں اوکوں تراں مقتل دے وچ سر چا تے گوہر تراں مقتل دے وچ سر چا تے گوہر میݙے ہتھ تے میݙا کردار ہووے ٹیک ݙے میݙی انا دے ڈاہندے ہوئے اسمان کوں۔

تاں گھیندے اندر ساہ ادھارے تے کھڑے ہئیں۔ ٹور کے ٻیڑا بربادی دے سفراں تے ٹور کے ٻیڑا بربادی دے سفراں تے انج تماشے ݙیہدا راہی راہسی ساحل کیا سانی کوئی نی نظریا میݙے جانی دا۔ ثانی کوئی نی نظریا میݙے جانی دا ایں کائنات کوں خوب ݙٹھا بھالا ہے جیکر توں ہئیں خدا تاں میݙی اتنی ڳالھ من جیکر توں ہئیں خدا تاں میݙی اتنی ڳالھ من یا سجدے نہ کرا یا خیال انا نہ ݙے۔ جیوݨ دا شوق ہئی تاں اے تریہہ پی تے جی ݙکھا۔ جیوݨ دا شوق ہئی تاں اے تریہہ پی کے جی ݙکھا۔ جے خود کشی کریں تاں سمندر قریب ہئی۔ توں سوہݨیے توں وی ٻہوں سوہݨا ہیں شارے۔ توں سوہݨیے توں وی ٻہوں سوہݨا ہیں شارے۔ میݙا محبوب تیکوں کہیں دی نظر نہ لڳے۔ جنازے نال خلقت ݙیکھ سوچیم۔ جنازے نال خلقت ݙیکھ سوچیم۔ مرݨ دے بعد کتنا پیار ملدے۔ جتنی دہشت نانگ دی سݨدا ریہاں اتنی نہ ہئی۔ جتنی دہشت ناگ دی سݨدا ریہاں اتنی نہ ہئی۔ کل جو ݙنگھیا ہیس تاں میکوں آدمی محسوس تھئے۔ ڄل منوں سانول کوں پیریں ڈھے کرئیں۔ ڄل منوں سانول کوں پیریں ڈھے کرئیں۔ ایں دفعہ دستار کوں نئیں ݙیکھݨا۔ جیندے دم نال دل کوں ہر خوشی ہئی۔ جیندے دم نال دل کوں ہر خوشی ہئی۔ اوہو رخ میں کنوں بدلا گیا ہے۔ چلو کہیں ننگے سر دی چھاں گھلیجے۔ چلو کہیں ننگے سر دی چھاں گھلیجے۔

چندر اونی گلی دے وچ ڈیکھوں ایں بہانے سلام تھی ویسی۔ چندر کوں تاڑ تے نہ ٹر ارشد۔ چندر کوں تاڑ تے نہ ٹر ارشد راہ اتے پن فقیر ڈیہدا ونج۔ چوڈویں دا چن گرہن توں چھٹ ونجے۔ چوݙویں دا چن گرہن توں چھٹ ونڄے، مکھ توں ہک پاسے ذرا توں وال کر۔ چنڳاں کم تاں کھاتے اپݨے پوناہے، چنڳاں کم تاں کھاتے اپݨے پوناہے، بھیڑے دا الزام خدا تے لڳداہے۔ میں تیں توں ڈھیر ناراض ہاں شارق۔ میں تیں توں ڈھیر ناراض ہاں شارق۔ یار تھوڑا جا تاں منا گھن میکوں۔ حسین تے مہربان لوگو حسین تے مہربان لوگو۔ تساں نہ ہووو تاں مر ونجیجے۔ اگر اے ویڈیو چنگی لگی ہووے تاں آپ سبھڑیاں دوستیں کنوں گزارش اے اساڈا چینل بے ملک نواب سبسکرائب کر تے اساڈی ضرور حوصلہ افزائی کرو۔ جزاک اللہ۔